Adhi temo yawa, dipo ka yudo ame chuny baby moro. Eh. Dipo miya ring'o no. Eh, Adhi dipo- wicho dhoga to arwako dipo sikat ma- kichame sani ma ka- jogo rwako go.
Kaja matugo.
Kata sani ka dhi dhi ma ka odich gi nyiri go sawa sawa. Be mon ma oti ma kata in itin dani. Ah, adieri. Itin.
Ati.
Koro ma a.
Koro iwacho ni a miss calls ariyo gi tetete ma ni ma hera. Hera machalo ma hera masayo ni yawa. Ma nyaka na chak go sime miss calls emino bake ni boneno gi. Wacho kago ani kendo. Hello. Hello. Hello. Hey, to nang'o? Aonge waja bet iriyo nade? To koro ma to koro tim mane surely ma nyaka nachak gocho ni to kimaka tani. Koro tim mane baby yawa. Itimo nang'o warewa?
In kure?
An mana e ndara kamoro kae. Eh. Eh, titimo nang'o ma bago chiny to ng'ate momako simo ma koka damoda yany kare niseganyo mbuti kona ni onge dhako. Ya oyanyi.

To gogo nomoko e chuodho. Koro an biko na gogo moko e chuodho kosa to na dwaro pesa. Gogo nomoko e chuodho koro kaka ne wachodhi notamo wang'wa baby koro ing'e ni waywa aywa pi lilo ma kwago lok wawuok mana gi siling piero ariyo ariyo ma idho ga apiko nyaka dala. To gogo to nok adwara na dwaro pesa adwa kata mana dhi suko wiyo yugno gas na buru. Koro wadhi atemne kata kopo ne nyalo dhi olo ni ng'ato kata dhi adhi ane chandri mondo ane ane kata kanyalo yudo ni mondo aorni baby. Koro adwa rito nyaka saa adi wa.

Kaka ting'e alode kaka inde nyaka ang' iting'e ting'e donde. Ok an mara mora godheru ni pile pile. Donda lot. Doni donda lot. Doni. Donda lot. Kiendi dhi tedo.
Dani. Weche iloso.

wado kwa yal ka na tu ma ma ja o je se ma do mo mo mi ne mi ne iti kete ke da ne di kete ke da ni wach moro sebedo ke baga ga gi nyako ni ot ke to we bayo koro we bayo
ba e mo pe ni se we yo
tu e ba to kuno to wuon
Kunua neke we bayo. Awe bayo.
Weyo. Eh.
Kabisa. Aweyo. Unakudu sari.
Pejuru dari ne odugo sari.
Idugo sari.
Kaluwore gi tich dani. Tich ang'o mitiyo? Ok itiyo tich wuon.
Kendo koro wachni inyalo wacho. Hmm? Inyalo wacho ang'o e wachni? Wachni ta wacho niya, we mon gi nyaka inwang'o maber kendo malando.

Ha?
Iwinjo.
Ineno dani?
Eh? Dani, eh? une mupuonjo ji eh? kendo puonju leyo. Eh? Nyako charach. Nyako charach.
Ineno? We an bende kani.
Eh? Ok ane ka wang'e ber. Nyako charach. Nyako charach.
Kakor ne kaka rite ochwe ochwe ochwe ochwe. Ochando.
Ochando. adwa ni mondo nikech agwethora gi chien matin, adwa ni mondo awuo gi Eunice mondo Hello Eunice. Eh, iwacho nang'o?
Kare timo nang'o yawa? Omera Eunice mokwongo ing'e ni sim cha kaka nigo cha ing'e ni no- nochwanya gi nochwanya gi chiega marach kendo ing'e ni nowinjo. Ok itim niya.
Mago to kuloso alosa kano kaka uno eko nikech ato to adwaro gima nikona. Aa, ineno mano wabiro ng'iyo wach gi chuchwanya ma kata sani ng'ene aonge kata aonge kata dala Did- kwanza dawa yala marach gi chi- gi chiega oyala marach mang'eny Aa, dong' mago to uloso alosa koro itimo nang'o nikech an arito gima arito. koro in irito gima irito to ko- simi gi- gini de- donge donge na- na na gini ne- Ayudi wuod wegi. Jakuo ndalone piero ang'wen ayudi kawacho pile narach simu ma koro igone igone ng'a gone e malachi go bobi odonde alot ayudi go sime go sime arito go sime Wedhaw. Wedhaw. go sime Wedhaw. wach achiel ok wach pile pile pile pile pile ma ketu e bura iwinjo wach gang'o in Wedhaw.
iwinjo wach kilonyri duki alonyra ni duk kose Wedhaw. Tieki, ariti. Tiek piyo piyo ariti. Wang'ni wadhi mana ka chief. Daugi ni ingo wigi. Tim piyo piyo. Wedhawo, wedhawo, Asebe dhawo.
wedhawo. Bot ne nyako no. Ilonyo koti kosi go simi. Mani berber, yani ino ok berber kawuono.